Peth fy bywyd ydi, os ti'n lwcus, mae'n cario ymlaen. Dwi'n cyrraedd pwynt lle dwi'n cael act fi'n iawn a mae ffrind fi fo stafell bar a mae'n dweud, last chance fi di hwn felly paid a gadael fi lawr, ia? Dwi'n mynd i library, chwilio am jobsus ar computers nhw. Ma rhan fwya jobsus yn betha dwi'm even gwbo be dyn nhw a wedyn ma job ma mynd yr hospital. Ma nhw isio portar. Pwsio bobl rownd ar gadar olwyn ag ar drolis a ballu drw dydd. Ti'm isio exams i neu hynna. A sgino fi'm exams o'n i'n met i'r job. A pan ma ddynas ma'r hospital yn gofyn tha fi pam gynna fi ddiddordab yn y job gin i lot i ddeud. A dwi'n gwybod o ffor mae'n sbio na fi a roi di ffensal i lawr ar bapur na does gin lot o bobl i'm byd i ddeud am jobsus pwsio pobl ar drolis drw dydd. Erbyn fi orffan deutha am yr ysbytol a pam dwi isio bod yna mae'n ddistaw am eipyn bach. Wedyn mae'n deutha fi, Sgewsiwch chi, ond mae hynna'n blydi briliant! Felly dwi'n mortar. Gin i oriau, gin i uniform, gin i jobsus. Gin i gyflog. A dwi'n neud yn oce. Okay? Chos mae rhan fwyaf portars yn cysau jobsus nhw. O dwi lyfio job fi! Ond wedyn dwi'm yn trwbl am bo fi'n siarad gormod efo bobl. Sister yn cymyd un ochr yn deud bod o'n neis bo fi'n siarad efo'r cleifion ond weithia dyn nhw'm yn cyrraedd y theatr ar amser a falla bo nhw di neud mistêc rhoi fi'n y job ma a dwi'n deutha na na nai siarad llai Chris Croes a mi deutha fi na ti di gal o'n rong. Ddyla chdi neud mwy efo'r cleifion. A ma na job yn mynd fel health care assistant sy fel yn gwisgo amdanyn nhw. Molchi nhw a bwydo nhw a ballu. A dwi'n chael i! a dwi'n part o'r tîm go iawn wan. Wel, dwi'n sychu pen ola, ond, ond dwi'n cymryd pulses a monitro beth a fyd. Dwi'n gweithio'n hyn fyny, a dwi'n cael certificates, a dwi'n cael cynnig mynd ar part-time i fi gael stydio fod yn nyrs go iawn, a maen nhw'n llechio bwndal drewllyd yma i fod ar droli. Dwi'n ei nabod o strêt off. Er bod fi'n mynd i weld o ers blynyddoedd. Dad? Dad, dio. Tyddynwr bychan oedd 'y nhad. Ychydig erwau o dir. A hwnnw'n hen dir sâl caregog. A bob gwylia harol medi'r cynheuaf fyd. Y cynhaeaf oedd bob blwyddyn yn heneiddio fy nhad yn annhymig. Yn i'w argrymu o fwyfwy a phris y cnwd yn gostwng yn flynyddol a phris y nwyddau'n codi a ninna'n byw ar ffin tlodi. Bob gwyliau har ol medi'r cynhaeaf fyd, wsti be fyddan ni'n ei wneud? Fy nhad, fy mam, fy mrodyr, fy chwiorydd a finna. Oedd hel y cerrig o'r tir. A'i gosod nhw'n dwmpatha hyd ymylon y caeau. Doedd yna ddim pell ar y cerig. Roedd na rhywbeth yn ddiddiwedd amdanyn nhw. Y cerig. Bygythiad tlodi, ymdrechion pitw fy rieni gadw'r ddeu penllin i'n ynghyd. Rhywbeth yn ddiddiwedd am hyn i gyd. Ac yna, fe ddaeth archfarchnadoedd Sephoris. A'i hawyd nhw i werthu bara rhad. Sleis loff am ddeg ceiniog. I wneud hynny, mae rhaid ti gael ceia mwy. Cnydau anferthol i trad. A mi welodd un ffarmwr lleol i gyfle Mister Pepco oedden ni'n ei alw fo. I'll buy you out, meddwl fy thynha. Fair price, a be wedyn, meddwl fi na. Don't care, meddwl fo. Take it or leave it. Ac un bora'n had yn hir yn dod yn ôl o'r cua, mi gafodd mam o ar ei dîn a llawn di ddilo fo'r egin dyfiant. Mi ddoth mam yn ôl i'r tŷ a gydl yn had ar ei dîn yn y pridd. Mi ddaeth na storm. A dyna lle roedd yn nhad ar ei dîn yn y mwd bellach. Yn socian. Well ti'n nôl dy dad, medda mam. Ond fedrwn ni ddim. Fedrwn ni ddim twtshad yn yma. Y dyn ddoe yma efo'i ychydig eiriau mewn hen iaith, nad oedd hi'n dda i ddim i neb yn y byd ohoni, a'i ddiffyg menter, ei ddiffyg dychymyg, yn methu wynebu'r her, yn methu gofalu am ei deulu! Cith o gerdded adra, medda fi wrth mam. Cith, medda hi tha. Yn sbio i fyw yn llgada fi'n gweld y dyfodol o'i blaen hi. I'll sell you the old man's land, medda fi wrth Mister Pepcorn, condition you rehouses. You'll have to pay rent, medda fo. You'll have to employ me, medda fi na. A mi roth o'r pres am y tir gwael, yn y niloi'n syth. Un peth i gwerthu cae. Mae gwerthu person yn rhywbeth arall. Sbia. Deg darn ar ugian o arian. Wyt ti eisiau hanes rhein? Wrth i teimlo nhw'n llosgi twll yn y nenaid i gynnau, ysdi be welis i? Yn nhad ar ei dîn yn y modyn, stocian. A rwan dwi'n caniatau fy hun i weld rhywbeth nad oeddwn i wedi gweld ynghynt. Oedd o'n edrach ar y tŷ. Y llgadafo'n ymbil. Yn chwilio amdana i. Eisiau fab oedd ydi i'w nôl o. Dar yn llgada ni gyfarfod. A'r gair ar amau garyngweddusau. Nhad, Wyddost di sut beth ydy bradychu cariad? Oherwydd nad oedd y ti di gweld y cariad hwnnw ynghynt, na'i deimlo fo'n ychdi dy hun tan ei bod hi'n rhy hwyr. Bradychu cariad! Dwi'n gadael. I fy lle fy hun.